Bu ýyl iň köp uçurym haýsy welaýatda? Soňky jaň ýaňlandy. Bu gün müňlerçe uçurymyň durmuşynda täze sahypa açylýar. Bilim ministrliginiň berýän maglumatyna görä, şu okuw ýylynda Aşgabat şäheri boýunça uçurymlaryň on iki müň sekiz ýüz elli birisi, Arkadag şäherinde iki ýüz otuz ýedisi mekdep bilen hoşlaşýar. Ahal welaýatynda on dört müň üç ýüz otuz ýedi, Balkanda sekiz müň alty ýüz segsen, Daşoguzda ýigrimi üç müň ýedi ýüz togsan sekiz, Lebapda ýigrimi üç müň ýedi ýüze golaý, Mary welaýatynda ýigrimi bäş müňden gowrak okuwçy mekdebi tamamlap, uly durmuşa gadam basýar. Bizem ähli uçurymlara durmuşyň täze sepgidinde üstünlikler arzuw edýäris.

Eý mekdebe bir sapar utorýasa bar sora. Bolan waka esasynda.
Soraýyn welin bilmedimda. Bermäýmese.
Näme ol şo maşyn? Ýek howlundan gowumaý? Kakaňdyrda? Eý bizde maşyn ýok. Soramanam alýan ho bolmasa. Eý erkek bolaýow. Göreýin.
Şu ýerde garaşyň. Eý klasdaş syrlaý.

Ey goýsana ey goý. Geç ey geç. Men yzyna geçýän. Sür pälwan, sür sür.
Gijesine seň üçin dileg eden eneň-ataňa beren sowgadyňmy? Alo. Kaka,
bagyşla meni.
Pälwan! Oglum!
Ata-enäniň diýenini diňlemek terbiýäniň başydyr. Olaryň sözi dogry ýoly görkezýän çyra. Ata-enä hormat goýup olaryň maslahatyny ýerine ýetirýän adam mydama hormata eýe bolýar.

Oglanlar waýda waý. Näçe beý diýdiň aýalam. Hä sebäbi olar gulluga gitmeli. Äý degişýänow biziň oglanlarmyz güýje baý. Umuman ýigrimi bäşinji maý adam ömründäki iň uly iki gutaryşyň biri. Ikinjiden mamam. Be, owo, koneşna. Birinjisi, adam okuw gutaranda. Ikinjisi haçan bolýar aý oň?
Aý, ol her kimde her hili bolýar. Aý, sen nirden gelýäň, ow? Doglan günüme beren kümüş braslediňi Summar bazardaky serda zergäre satyp gelýän, kaka. Näme üçin satdyň eý ony? A oky gutardy ma essem pessemlem ma. Ine bu uje ikinjinem gutaryp gelýär. Gutaransoňam gutaryp bilýär diýilýänlerden şu. Bar öýe gir. Öňki ýaly tiktoga goýsaňyz dawa.

Şu ýyl ýigrimi altynjy ýylda mekdebi gutaranyma rowno on ýyl bolýar. We iki müň sekizinji ýyllar mekdebi gutarýar diýip göz öňüňe getireňde özüňi hasam garry duýýaň. Bizde şon ýaly bolýa gerek. Sen obyçny günlerem şeýle ýöne. Indi dostlar bu gün näme hakda gürleşýäs? Aslynda ýigrimi bäşinji maý diýen düşünjäni kim we näme üçin oýlap tapdy? Bu çäre ilkinji bilen baýramçylyk uçurym dabarasy hökmünde bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylyň ýigrimi bäşinji maýynda Moskwada bellenildi. We Moskwada bellenilse, diýmek, muny orslar oýlap tapdy. Georgiý Aseýew, ýagny Moskwanyň bir ýüz segsen ikinji mekdebiniň müdiri, şeýlelikde-de SSR-iň at gazanan pedagogy hem-de Fýodor Bruhawetskiý, olam Krasnodaryň on ikinji mekdebiniň müdiri, olam at gazanan pedagog. Bul iki ýaşuly başdan näme pikir gelýär kellelerine? Okuwçylaryň bir hili motiwasiýasyny, moralny duhuny galdyrmaly, olara mekdebe bolan höwes döretmeli we ony etmek üçin bolsa bir baýramçylyk, bir dwiženiýe oýlap tapmaly diýýär. We şu ýigrimi bäşinji maý bilen bilelikde Halklyk baýramynyň gutarmagyny, Bilimler gününi şolar oýlap tapdy we durmuşa geçirdi. Häzirki şu güne çenli ony SSR-iň territoriýasynda bir wagt bolan respublikalaryň ählisi resmi baýramçylyk hökmünde belleýärler we ondan daşary Pribaltika ýurtlarynyň käbirem şol baýramçylygy resmi baýram hökmünde dabaralap gutlap belleýärler we şowly uçurym bolýar. Ýöne dünýäň köp ýerinde diýseň üýtgeşik bilim sistemalary bar. Meselem, Awstraliýada umuman dünýäleri üýtgeşik olaň biziňkä görä, sebäbi olar günorta poluşariýada, ýarym şarda ýaşaýarlar we bizde gyş bolan wagty olarda tomus, tomus bolan wagtam bizde gyş. Şoň üçin hem olarda ýigrimi bäşinji maý adaty bir okuw güni. Olar okuwyny ýanwarda tamamlaýarlar. A başga döwletlerde bolsa hasam täsin we üýtgeşik. Meselem, Ýaponiýada okuw ýyly aprelde başlaýar. Ony näme bilen baglanyşdyrýarlar? Sakuranyň gülleýän periody bilen baglanyşdyrýarlar. Dördünji aprel olarda bilimler güni. Häzirki wagtda biziň döwletimizde, ýagny Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanda bolsa diňe bir uçurym güni däl-de, eýsem Aşgabat şäheriniň, güni hem bellenilýär. Umuman geňdir dünýä, giňdir dünýä. Ýöne men bu wideony uçurymlary gutlaýyn diýip düşürdim. Hormatly iki müň sekizinji ýyllar, bu ýyl siziň ýylyňyz. Size entek öňüňizde kän üstünlikler, kän kynçylyklar garaşýar. Özbaşdak durmuşyňyzda size ähli älem gowluklaryny tüýs ýürekden arzuw edýän. Ýüregiňizde beslän kärleriňizi, Ýüregiňizde beslän işleňizde işlemekligi çynym bilen isleýän. Ýöne ony etmek üçin diňe bir isleg ýetik däl, oňa tarap hereket etmeli. Gowja işde işlemek üçin gowja okuw okamaly. Eger-de sizem gowy okuwda okaýyn diýseňiz, meselem daşary ýurtlarda, Türkiýede okasyňyz gelse, size bul işde iň ýakyn we ynamdar ýolberet hökmünde meň özüm Merw akademiýany maslahat berip bilýän. Merw akademiýa Türkiýe Respublikasyndaky Türkmenistanyň sanawynda bar bolan ýigrimä golaý uniwersitetiň ählisinde ýigrimi bäşinji maý dabarasy mynasybetli ähli depozitleriň elli prosentini özi çekýär. Merw akademiýa size tä şolaň ofisine gelip türke barýançaňyz hemme zadyňyzy jikme-jik ýanyňyzda durup bir-birden dokumentleriňize kömekleşip hemme zadyňyza kömek edip ahyrynda sizi abraý bilenjik Türkiýe Respublikasyna ugradýar.

Bir oglan Alpsan mekdebe gül guralýan. Ertir, ýigrimi bäşinji maý, iki müň sekizinji ýyllar, orta mekdebi üstünlikli tamamlaýanyňyzy tüýs ýüregim bilen gutlaýan. Mekdep diýilýän zat şeýle bir täsin zat, şu gitmersiň, ýigrenersiň, ýatlamaryn diýersiň. Özümde boldy-da, şu ýigrenýän adamlam bolsa-da, şolara çenli küýseýän orta mekdep. Bizdäki bu günki waka näme? Bir müşderi Teddy gül dükanyna gelýär. Alty sany gül zakaz edýär. Alty mekdebe. Tak, olarda haýsy mekdepler? Ýigrimi ýedi, otuz alty, on sekiz. Bir, birinji mekdep ýerde. On iki, elli üç. Hersi bir ýerde dämi? Bir oglan alty mekdebe, alty nomera gül zakaz edýär. Işdäkiler soraýar-da, Mugallymyňyzmy ýa doganyňyzmy diýse, Ýok, tanyş gyzam diýýär diýen. Ba, belki, ählisi bilen Ýakyndan tanyşdyr. Men hemişe zenandan, gyzdan arkasyny alýan. Şoň üçinem byjaňyş oglanyň zakaz eden güllerini abzora goýýan. Gyzlar, ýigrimi bäşinji maýda eger-de şu güller size baran bolsa, onda şol oglany gyssaň, başga-da kim ugratsyn diýip.

ýigrimi bäşinji mart, gyzykly günä tolgundyrýan gün. Iki müň sekizler uçup, ýokary okuw jaýlaryna gonmagyňyzy dileýän. A sen haýsy ýokary okuwa synanyşýaň? O nälaň bir arzuwamy? Bahaň nol. Eziz okuwçylar, geçen hepde her kim öz arzuwyny ýazsyn diýip, hemmäňize düzme beripdim. Düzmeleňizi barladym, häzir paýlap berjek.
Mugalym meniň depderim çykmada. Medet, seň depderiň mende. Bu depderi näme edäpsiň Medet? Özem içini syzyşdyrypsyň. Hi ýedi sahypalygam bir düzme gomy? Sen sapakdan soň meň ýanyma gel. Mol näme düzmän, gowy ýazmandyrmy? Medet, näme arzuw edäýipsiň? Goý, ony ýalagam bir arzuw bolmy? Bahaňny al. Üç gün wagt berýän. Düzmän täzeden ýazyp gelýän.
Kaka, molum düzmem, yzyny berdi oýun, näme etsemkam?
Oglum, bu seň öz arzuwyň. Eger-de durmuşyňda bolup biläýjegine göz ýetirýän bolsaň, bu hakynda köp pikirlenmeli bolarsyň.
Molum, düzmemi getirdim. Siz-ä goýan bahaňyzy, menem arzuwlarymy üýtgetmäýin.
Eziz çagalar, mähriban okuwçylar! Hiç wagt arzuwlaryňyzdan ýüz öwürmäň. Maksada okgunly boluň. Arzuwlaryňyza ýetmek üçin bolsa Täsin eser okuw merkezine ýazylmaga geliň.